सब गोटा के प्रणाम और केहन छी अहाँ सब हम आशा करै छी कि ठीक है हमहूँ ठीक छी और आइ की छियै से अहाँ सबके पते है विश्वकर्मा पूजा छियै ताहि संगे हमर जन्मदिनो छियै किया तऽ हमर जन्मदिन जे अछि से तारीख कहियो विश्वकर्मा पूजा कहियो और जे बेर हमर जन्म भेल रहए ताहि बेर पूर्णिमो छलैया तीनू चीज रहै तारीख संक्रांति और पूर्णिमा तऽ हमर बाबा हमर नाम पूर्णिमा रखने रहथिन मगर जहन हम पैघ भेलियै ने तऽ बाबा हमरा पूर्णिमा नहि कहू हमरा नहि नीक लगैया तऽ से तऽ एहिमे कोनो तिथिके अथिए नहि छै मगर ओहि टाइममे तऽ अहाँसभके पते हैत कि बर्थडे तऽ पहिले अपना सबके मिथिलामे एतेक चलती नहि रहै नहि मनायल जाय तऽ हमसभ तऽ कहियो नहि बर्थडे मनेलियै आब बच्चा सब नमहर भेलैए तऽ उएह सब मना दैए आओर आइ विश्वकर्मा पूजा छी तऽ हमहूँ पूजा केलहुँ हेँ घरमे मशीन सभके आ हँ एकटा चीज कहनाइ बिसरि गेलहुँ जे देशके अपना सबके प्रधानमंत्री छथिन मोदीजी तऽ हुनको बर्थडे छियनि आ हमरो बर्थडे छी हम हुनका कहबनि हैप्पी बर्थडे टू यू ओ हमरा कहते थैंक यू सेम टू यू तऽ हम की कह की कहऽ लगलहुँ बिसरि गेली तऽ आइ विश्वकर्मा पूजा छियै तऽ हम मशीन सबके पूजा केलहुँ हेँ घरमे आओर एतऽ तऽ अपना सबके गाँवमे तऽ गाड़ी घोड़ा जे चीज रहै छै सबके पूजा आइ भऽ जाइ छै मगर दिल्लीके बात कहै छी कि आइ विश्वकर्मा पूजामे मतलब लगितो नहि रहै छै जे विश्वकर्मा पूजा छियै तऽ आब जे हेतै ई अगिला महीना अक्टूबरमे होइ छै तऽ विश्वकर्मा पूजा तऽ हमहूँ सोचलहुँ हेँ कि गाड़ी सबके ओही दिन पूजा कऽ देबै आ ओना हम घरमे मशीन तशीन रखने छी सिलाइवला से तऽ अहाँसभके हम बतेने छी कि हमरा तीन टा मशीन यए तऽ हम ओ पूजा पाठसभ हम कऽ लेलहुँ एखने फ्री भेलहुँ हेँ तऽ कहलियै कि जे आब एकटा कनिए टाके ओहिना ब्लॉग कनि हँसै खातिर बना लै छी आओर अहाँसभ सङ्गे मतलब कनि बात भऽ जाइ छै तऽ नीक लगै छै ठीक छै तऽ कनि आशीर्वादो लेनाइ जरूरी छलए किया तऽ छोट तऽ आशीर्वाद देत नहि पैघे देतथि तऽ ताहि दुआरे कहलियै जे सभगोटाके एक बेर जमे प्रणाम कऽ लियनि कि कमसँ कम आशीर्वादे लेब और सबसे खुशी के बात की छै देखियो कि आइ हमर जन्मदिन छै और हमर सासू माता के आइ छाया छियन काल्हि कहने रही कोलका ब्लॉग में कि आइ हमरा ब्राह्मण रहत तऽ छाया सेहो छनि तऽ हम ओहो चीज के तैयारी कऽ रहल छी ठीक छै ब्राह्मण के हमर ननद आयल छथिन भोर में एलखिन हँ भागिन एथिन हुनको नोत देने छियनि और हमर माँ हमरा संगे संगे चलै छथिन एहि महीनामे हमर बर्थडे होइ छै तऽ हुनकर छाया भऽ जाइ छै फेर सत्रह जनवरीके हमर मैरिज एनिवर्सरी रहै छै तऽ ओहिमे हुनकर बरखी रहै छै बुझि गेलियै आओर हमरा संगे ई लगातार चलिते रहै छै जे बर्थडेमे छाया आ मैरिज डेमे हुनकर बरखी बुझि गेलियै आओर अहाँ सब एकटा चीज बता दी कि आइ सत्रहके हमर जन्मदिन छी अगिला महीना सत्रहके हमर बेटीके जन्मदिन होइए ताहिके अगिला सत्रहके ओकर पप्पाके बीचमे दिसम्बर छुटि जाइ छै आओर ताहिके बाद जे सत्रह अबै छै ताहिमे हमरा सबके मैरिज एनिवर्सरी होइए बीचमे बेटा हमर रहिते तऽ ठीके रहिते दिसम्बरमे मगर ओकर छओ जुलाइके होइ छै बर्थडे एखनसँ सत्रह लगले रहै छै मगर की आब हमसभ बर्थडे थोड़े मनबै छियै तऽ सोचलहुँ जे कनि अहाँ सब सङ्गे ओहिना कनि छोट मोट ब्लॉग बना के कनि बातचीत कऽ ली किया तऽ आब हम एखनसँ कनि बिजी भऽ जायब ब्राह्मणमे अपना सबके पते यऽ कि मिथिलामे कतेक आइटम होइ छै बहुत आइटम बनै छै बनबैत बनबैत कनि टाइमो लगै छै आओर साँझेमे हेतै हमर ब्राह्मण भोजन किया तऽ गाँवमे तऽ दिनमे भेट जाइ छथिन ब्राह्मण मुदा एतऽ अहाँके ड्यूटीवला रहै छै तऽ साँझेमे खेथिन आइ हमर देखियौ नॉर्मल भेष आ ई रियल वाला भेष छियै और जे रील में देखे छियै तो ओकर नामे रील छियै और आइ रियल लाइफ के जे हमर चेहरा छै से अहाँ सबके देखा रहल अछि ठीक छै और हम भोरे ओहि दुआरे मतलब फोटो पोस्ट कऽ देने रहियै कि ताकि अहाँ सब ताबे आशीर्वाद दे में कनी कमी नहि करबै सब लग जेतै तऽ कम से कम आशीर्वाद तऽ भेटत और की कहू लोक कहै छै खुशी मनबै छै हैप्पी बर्थडे मे मगर सोचियो तऽ एक साल कम भेल जाइ छै हर साल तऽ कोन खुशी ठीक छै आब हम कनि ब्राह्मण भोजन के तैयारी करै छी और बहुत बहुत धन्यवाद सबगोटा कनि आशीर्वाद लिख देबै यदि टाइम भेटै तऽ ठीक छै